Y Gruffalo gan Julia Donaldson. Meddyliodd y llwynog yn llawen a llon, y pwy dwi'n hoffi fwyta'r llygoden fach fel hon? Ac meddai o wrthi yn gyfrwys a thair, Hei, ti wedi cael te yn fy nhwll bach dan stair. Fe hoffwn i ddod yn wir, ond o, dwi'n mynd i gael te fo Gruffalo. Beth yn y byd ydy Gruffalo? Wyt ti heb glywed amdano fo? Sgithrau o haearn, crafangau o ddur, a'i safn o a'i ddannedd yn front ac yn sur. A'r bwyd mae'n hoffi fwyta, heb halen a heb saws, ydy pitsa ham a llwynog a phedwar math o gaws. Pitsa ham a llwynog? Ebe'r llwynog slei yn dair. O, oh, rhaid i mi frysio adre i dwtio'r twll dan stair. Wel, dyna greadur gwirionaf, fro, nid oes y fath beth a gryffel o. Meddyliodd y dylluan yn llawen a llon. Y bwyd dwi'n hoffi fwyta yw llygoden fach fel hon. Ac meddai hi'n dawel, fy nghyfaill di nam, tir draw i gael pryd y fy ngoeden fach gam. O fe hoffwn i ddod yn wir, ond o, dwi'n mynd i gael pryd efo gryffol o. Beth yn y byd ydy Gruffalo? Wyt ti heb glywed amdano fo? Penliniau mawr caled, ewinedd sy'n rhwygo, a lwmpyn llawn gwenyn ar flaen ei drwyno. A'r bwyd mae'n hoffi fwyta i ginio ac i de ydy sglodion a spaghetti tylluan bol yn e. Tylluan bol yn ne, O Mamma Mia Mam! a gleidiodd hi'n ddistaw i'r goeden fach gam. Wel, dyna greadur gwiriona y fro, nid oes y fath beth a Gruffalo. Meddyliodd y tei y neidr yn llawen a llon. Y be bwy dwi'n hoffi fwyta yw llygoden fach fel hon, ac meddai o'n isel, Cer i'r wledd orau erioed, os doi efo fi yn ti dan y coed. O, fe hoffwn i ddod yn wir, ond o, dwi'n mynd i gael gwledd efo Gruffalo. Beth yn y byd ydy Gruffalo? Wyt ti heb glywed amdano fo? Mae lygaid yn oren, a'i dafod o'n ddi, a ffigau ei gefn yn borffor a chri. A'r bwyd mae'n hoffi fwyta, mae'n ei fwyta o'n ddi-stop, ydy Knickerbocker Neidr efo ceirios ar y top. Knickerbocker Neidr? Mewn basn wydr ddofn. O, gwell i mi fynd adre nawr, fy nghyfaill bach, rhag ofn. Sss. Wel, dyna greadur gwirionaf fro, nid oes y fath beth â gryffal. O! Pwy ydy'r creadur a'r grafan go ddur, a'i safn o, a'i ddannedd yn frwnt ac yn sur? Penliniau mawr caled, ewinedd sy'n rhwygo, a lwmpyn llawn gwenyn ar flaen ei drwyn o. a'i lygaid yn oren, a'i dafod o'n ddu, a ffugau ei gefn yn borffor a chri, Help, o, help, o nefi bluen, gryffel o crac efo cyrn ar ei ben. Y bwy dwi'n hoffi fwyta, eba'r gryffel o'n gas, yw llygoden wedi ffrio efo wy a bacwn bras. Llagoden wedi ffrio? Be sy wyt ti wrth go? Fi yw'r creadur mwyaf ffyrnig yn y fro. Nawr, ty'r ti ar fy ôl i, a thoc fe weli di fod pawb sy yn y llwyn ma'n ffoi pan welant fi. Mae hynny, eber Gruffalo, yn swnio braidd yn ffôl. Er hyn, dwi'n fodlon cerdded am dipyn ar dy ôl. Rôl munud neu ddau, Abergryffel o, Taw, dwi'n siŵr i mi glywed sŵn hisian fan draw. Mister Neidyr, eber llygoden, sut wyt ti ers tro? Fe syllodd hwnnw'n wirion ar sgithrau'r gryffalo ac meddai yn grynedig yn y llais distawar i oed, O, hwyl fawr! A diflannu yw di o dan y coed. A geber llygoden. Mi ddwedes i, ond do? Syfrdanol! rhyfeddodd y Gruffalo. Rôl munud neu ddau, eber Gruffalo, Taw, dwi'n siŵr i mi glywed sŵn hwtian fan draw. Hei, Mrs Tylluan, sut wyt ti ers tro? Fe syllodd honno'n wirion ar sguthrau'r Gruffalo, cyn sibrwd yn grynedig, O, Mamma Mia, Mam! a gleidio o'r golwg i'r goeden fach gam. Ac ebell y goden, mi ddwedes i, ond o, rhyfeddol, syfrdanodd y Gruffalo. Rôl munud neu ddau i bergryffel o Taw, dwi'n siŵr i mi glywed sŵn cyfarth fan draw. Wel, wel, Mister Llwynog, sut wyt ti ers tro? Fe syllodd hwnnw'n wirion ar sgithrau'r gryffel o, cyn troi ar ei gynffon a redeg yn dair, a deifio'r golwg i'w dwll dan y stair. Wel, wyt ti'n coelio rwan beth ddywedes wrthyt ti? Fod pawb sy'n y llwy ma'n ffoi pan welant fi? A dw innau yn ewynog ar ôl cael clamp o dro, a'r bwyd dwi'n hoffi fwyta ydy brechdan Gruffalo. Uh, brechdan blooming Gruffalo? Ebe'r Gruffalo mewn braw. Rhaid i mi fynd i'r tir ein ffrind. Mae'n dechrau pigo glaw. Ac meddai'r llygoden yn llawen a llon, y bwyd dw i'n hoffi fwyta ydy cneuen fawr fel hon.